Keşplerde ýaşaýan mähriban ynsan. Ýyldaşym Türkmenistanyň halk artisti Kerim Annanowy ýatlap, Awtory, Keýik Omarowa. Redaksiýamyza Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan hormatly dynç alyşdaky ene Ogulnäzik Weliýewa žurnalyň geljekki sanlarynda Türkmenistanyň halk artisti Kerim Annanowyň ömri we dörejeligi, maşgalasy barada makala çap edilmegini haýyş edip hat ýollapdyr. Dogrusy, Kerimiň köp sanly keşpleri janlandyryp, kinofilmleri döredip, halkymyzyň gyzgyn söýgüsini gazanandygy, onuň bilen bagly ýakymly ýatlamalary ýazga geçirmek öňdenem pikirimde bolansoň, bu hat meniň köňül arzuwymyň tiz wagtda wysal tapmagyna täsir etdi. Haty elime alyp, talyplyk ýyllarymyň ýatlamalaryna berildim. Kerimiň mähirli ýylgyryp duran keşbi göz öňümde janlandy. Öýe gelip, surat albomymyň içinden mundan kyrk bäş ýyl öň toparymyzyň oglan-gyzlary bilen düşen suratymyzy tapdym. Suratda topar ýolbaşçymyz Jeren Azymowa, gyzlarymyzyň onusy, oglanlardan Kerim, Annadurdy, Hemra dagy bar. Bu ykbal peşgeşi. Çet etrapda önüp-ösen oba gyzynyň paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdebine okuwa girip, ýurdumyzyň tanymal adamlary bilen bir toparda okamagyny, ýaşlyk ýyllarynyň iň bagtly günlerini olaryň arasynda geçirmegini Başga nähili atlandyryp bolar? Toparymyzda söýgüli şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň gyzy Bahar hem bardy. Dogrusy, Kerim bilen bir toparda okuwa başlandygymy topar ýolbaşçymyz Jeren Pygamowna bizi ýygnap, her birimiz bilen aýratynlykda tanyşlyk açanda bilip galdym. Öňdäki partada oturan uzyn boýly ýigit ýerinden turup, Adyny, atasynyň adyny aýdanda bir bada gulagyma ynanmajak boldum. Ýöne ol kakasyna meňzäp durdy. Kerimiň özem şol döwür türkmen filmleriniň köpüsinde dürli keşpleri janlandyryp, halkymyzyň arasynda tanalýardy. Soňra biz onuň bilen dostlaşyp gitdik. Toparymyzda hemmämiz ony gowy görerdik. Çünki Kerim sadadan sypaýy oglandy. Şadyýandy, göwün açykdy. Mähirli ýylgyryşy bardy. Gürleşmegi, degişmegi halardy. Şu günki ýaly ýadymda. Biz birinji ýyllykda Tejen etrabyna pagta ýygmaga gitdik. Otlamanyp ýerleşen dessimizde Kerim biziň ýanymyza geldi. Küpäniň agzynda duran ýerinden gysy familiýamy tutup. Ahmedowa, Meniň gidemem siziň ýanyňyzda boljak, diýip, obadaşym Jümagül ikimiziň ýüzümize bakyp ýylgyrdy. Biz birbada onuň näme diýjek bolýanyna düşünmedik. Onýança aşgabatly Läle, O näme üçin? A biz näme? diýip, degişme bilen gürledi. Kerim, Men pagta ýygyp bilýänmi näme? Oba gyzlary bolsa ýygyma ökde. Onsoň heriňiz bir fartuk pagta berseňiz, gündelik normany dikdi biläýin. Kömek edersiňiz gerek, diýdi. Biz onuň bu sözüne gyzyl-gyran gülüşdik. Ýöne biz Kerime kömek etmeli bolmadyk. Ony çaýçy bellediler. Kerim owadan tebigatymyzyň aşygydy. Ol ösümlik we haýwanat dünýäsine baý Köpetdagyň, Köýtendagyň gözellikleri, çeşme, çaýly jülgelerimiz barada joşup gürrüň bererdi. Onuň behişdi bedewlerimize bolan söýgüsi ýürekdendi. Atlar barada gürrüň edende, gözlerinde buýsanç ataşy alawlap giderdi. Bir gün ol Laçynyň ogurlanmagy filminde surata düşýändigini buşlady. Ýene bir günem Filmiň taýýar bolandygy, ilkinji görkezilişine hemmämizi çagyrýandygy baradaky hoş habar bilen geldi. Iň soňky gezek men ony ýokary okuw mekdebini tamamlanymyzyň otuz bäş ýyllygyny bellänimizde gördüm. Ýaz aýlarydy. Toparymyzdan on-on bäş gyz. Kerimiň hem bir özi bardy. Toý saçagynyň başynda topar ýolbaşçymyz Jeren Pygamulna oňa degip, Kerim! Sen bu gün gyzlaryň hemmesine bir özüň hyzmat etmeli bolýaň, diýdi. Ol dogrudan-da hemmämize hyzmat etjek bolup, toý aýak üstüne degen ýaly geçirdi. Hoşlaşanymyzda Jeren pygamymyz, Şu wagt tebigat gaty owadan. Geliň, dynç güni men sizi tekiz ýaba alyp gideýin. Hem dynç alarsyňyz, hemem ol ýerleriň gözel keşbini synlap, arassa dag howasyndan dem alarsyňyz diýdi. Biz bu teklibe garşy bolmadyk, ýöne näme üçindir, onuň bilen tebigata-da gidilmedi. Kerim bilen bagly diňe gowy habarlary, bagtyýarlyk döwrümiz, medeni gymmatlyklarymyz baradaky filmleri döredýändigi, türkmen kino sungatynyň ösüşine goşan goşandy üçin hormatly Prezidentimiziň Permany bilen Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly adyň dakylandygy baradaky Hoş habarlary eşidip, begenip ýören günlerimizde onuň aramyzdan gidenligi baradaky ajy habar bizi gaty gynandyrdy. Durmuşa höwesli, heniz etsem goýsamlar bilen ýaşaýan ýyldyşymyz aramyzdan ir gitdi. Onuň wepaly maşgalasy, dowamat-dowam bolan iki gyz bir ogly, agtyklary bar. Ogly Baba Annanow atasynyň, kakasynyň ýoly bilen ýöräp, Türkmen döwlet medeniýet institutyny tamamlady. Kakasynyň döreden filmlerinde dürli keşpleri janlandyrdy. Maşgalasy Akjagül bilen gürrüňdeş bolanymyzda, ol, Kerim sungata ýüregi bilen berlen adamdy. Umuman sungat maşgalasy bolansoň, öýde-de gürrüňimiz köplenç kino sungaty, artistler, olaryň döredýän keşpleri barada bolardy. Kerim köp işlärdi. Mydama täzeden-täze filmler döretmegiň pikirindedi. Atmyrat filmini surata düşürýän günleri gürrüňi diňe behişdi bedewlerimiz barada boldy. Mähriban Arkadagymyzyň ahalteke bedewleri barada edýän aladalaryna, yhlasyna, hormatyna ýüregi bilen begenerdi. Oglum Babajana-da at münmegi öwretdi diýip gürrüň berdi. Meniň elimde Kerim Annanowyň şahsy sahypasy. Onuň ýüzüne ýyldaşymyzyň ýaşlyk ýyllarynda düşen suraty ýelmenen. Ilki paýtagtymyzdaky Türkmen döwlet uniwersitediniň rus filologiýasy fakultetini, soňra Russiýa Federasiýasynyň Gerasimow adyndaky Kinematografiýa institutynyň režissýorçylyk fakultetini tamamlandygy baradaky maglumatlar bar. Döredijilik depderçesi bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda açylypdyr. Kerim şol ýylda ýaňy alty ýaşynyň içinde, ilkinji gezek Keçpelek kinofilminde Baýmyradyň keşbini janlandyrypdyr. Soňra onuň dürli ýyllarda, dürli filmlerde janlandyran keşpleri barada maglumat berilýär. Gaýgysyz Atabaýewde Gaýgysyzyň çagalygynyň, Laçynyň ogurlanmagynda Döwletiň, Käridigenlerde Merdanyň, Agyr ýükde Orazyň, Guşgy galasynda harby gullukçy Nazarowyň, Zöhre Tahyrda Gara batyryň, başga-da dürli keşpleriň onlarçasyny, şeýle-de täjik we özbek kinofilmlerinde hem baş gahrymanlaryň keşplerini janlandyrandygy barada aýdylýar. Onuň kakasy sungat ussady Baba Annanow bilen bilelikde surat düşen filmleri-de bar. Gökböriniň aýdymy, Akmaýanyň ýoly, Güýz, Kerimiň öz döreden filmleri. Ol iň soňky gezek Wepa Işangulyýew bilen birlikde behişdi bedewlerimize bagyşlanan Atmyrat atly filmi döretdi. Ýöne bu filmiň tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolanyny görmek Ýyldaşyma-da nesip etmedi. Ýyllaryň geçmegi bilen sarylan kagyzlaryň arasynda şol ýyllarda Kerime berlen döredijilik häsiýetnamalary ünsümi çekýär. Olarda Kerimiň üýtgeşik zehinlidigi, tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolandygy barada aýdylýar. Adamkärçiligine ýokary baha berilýär. Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi Halmämmet Kakabaýew Kerime beren häsiýetnamasynda onuň Laçynyň ogurlanmagy kinofilminde ýokary ussatlyk bilen oýnandygy barada aýdyp, Kerim höwes bilen işleşmeli aktýorlaryň biri. Onuň bilen kino surat düşürilende gije-gündiz işleseň-de, ýadamaýarsyň diýip ýazypdyr. Kerim hakykatdan-da ýüregi joşgunly, kalby söýgüden doly, üýtgeşik zehin, mähriban ynsandy.